E khai, a va lalpui em? A va pui hmel ve u, Fidyard vel a sang a ni ngei ang. Tihi chuan chung lamah khum kan dah vek nia, hnuai lamah hmu nawl kan ngah deuh a ni mai lawm. Eng a tan maw? Hmu nawl ve hrim hrim a ni mai.

Tih chi dawn lutuk e. Hei, in nuam tak ala ni thei ngei ang. A tha lutuk, tlem rawng hnuai bel ni mai. Hei chu naktuk ah hralh nghal mo la, in hlep teuh tho ang. I vei leh lutuk a ni kha Carl. Ni ve tho mai. Khai aw, hei hian en teh. Hei, India pawisa thil a nih hi. Sang khat zariat sawm kua pariat a mi tawh a nih hi. Thil tha thleng tur chin chhina a nih hi. Nang hi lawm thil tha chhinchhiah te chu Oh, it's so great! Ko han nen dar thu mai nin hmuh tur kha Rose hnen a dar leh ka lo sawn tir mai si. Chhan chu min nimin tlai khan Gary Allen an min rawn bia. Inchhung rawng hnaih tur chung chang khan biak che duh a. Vuintar thuma cheu a hman thei dawn sia, i thawm eng tiraw? Sam! Eng i thil tih kha? Ah, engmaw? Thil dang ka lo ngaihtuah a. I rilru hi i seng lutuk thin teh suh, i thluak kan zai dawn pawh ni hlei lo. Heng Japanese ho thlemna hian min ti hlawlhawl alawm mawle. Sam! Tha takin i ti thei mai ang. Ah, englo nia, engthung e ka sawi ang tih zawk hi nia. Ka Swedish fiamthu hriatte kha va hrilh chiam la dik bawk silo. Hei, kawrte chu va nalh ve mawle, khawi tanga i neih nge a. Mawli lei nih hi ka in hneh viau lo maw? He thina han en teh sawrkar chu hemi nei thih tur hi chuan i kap hlui kha i tih ral phawt a ngai ang. Enge an tawh? Doctor in ti nge an tih che? A sawi dan chuan a inkaichhawn theih ni awm e. Ah, eng lo ni, vawiin pawh hi kal lo mai turin min ti leh nghal a. A nih leh taksa ball awm te kha. Ball kha maw? Kha phei kha chu inkaichhawn a awlsam leh zual a ti sin. A sawi dan tak phei chuan a en try darh nasa tawh viau a ni awm e. Pawi ve aw, i serah bawk a ni lem? Aw ni e, ka serah bawk mawle. A nihna takah phei chuan khawi hmunah pawh ni zawk, midang tu mah khawih lo turin min ti hial asin. Min lo hrethiam teu ka tih palh lutuk. Nang thin hi chu ka hre lawm. Chibai Paul, Hey Paul, Morning Mister Huit, Suzanne, i va chhe lo ve. Sir. Aw e e e aw heta hi kha hei awm e. Chibai Sam. Chibai leh Rose he enteh ko bisi mipui te kha. An lo thleng daih tawh. An hma hle mai a. Ka hria lawm. Nokol te. Chuan dil tunin a rawn phone a. Engtir reng hi tan awm tawh. Minute sawm vel aniang. Dil tunin a rawn phone a chuan dar sawmah, Dula nuaih kuah kha Albania a sin a duh a. Darsa mah maw? Aw ni e. I lo hrethiam lawk. Aw. I dawm lawk rawh aw Bill. Bill te in dollar an nuai kuah kha Albany ah darsa mah san a duh a, a account ah i lo san sak thei ngen. Thei e, mahse i MLC code ka mamawh ang. Aw le. I hrethiam em? Aw le ka hria. Tunah kan ting hal mai nge. Awle, ka lawm lutuk. Bill, na kinah ka rawn be leh meng che. Khawi lam mi nge maw in nih le? New York City, Malaya mi mi in nih. Ka van phak tep. Oi ha, min tiphun a sal tuk, na ti nge ka tei tih? Ka thi dawn lo mawle. I nunna ka rawn chhan ni kha. He duh tak i tlak tak tak hi ka phal hlei nen ka lawm sawn ru, keimah ka ting e. Sam, Molly, in awm em? Ka la a ni maw? I rawn sawm ve mi? Tirhkah turin. Ka. I ngei a, min lo ṭampi vat teh. Lo tlan e. Khai u, khawi ka lo dawm ve ang. A mawng lamah khan aw, a hnuai leh deuh ah. Aw, hetah mai hian. I ke kha aw. Ka hria lawm. Hei khawiah hei kan dang tih chi hle mai. Hei in lo va han chei nasa tawh ve. A nuam tawi ti em? Nuam a, nuam mai tih alang anih hi. Hetiang tlukin in chei nuam ang tih ka lo ring pha lo hrim hrim. Mawni hi engtin nge nia? Ti khan la awm hrih mai ruah se, thil dang han thiar lut leh phawt ila. Hengte hi enge a? I han duh mi? Khawi zawn phawt ila. Ka siam zawh hlim anih hi, na la ti em? Ka va mawi ve, na ral kha ti khawp mai. Siam nga tinge chair kha i rawn lak luh a? Engtin a ni? He chair hi ka ngaina a sin. I ngaina tih chu ka hria mahse kan. Ni, ka kal reng thin tawh lo. Ka sawi awmzia chu TV kena ka thutna ber thin ni hi. He chair hi chu a thin tawh em lo. Thil dang nen a inhmeh tawh lo. Khi nen kan inhmeh lo. Thil dang nen a inhmeh tawh lo. Kan chei tha mai dawn nia. Kan a. Ka va chhiar tih love a. Eng thil nge nia. Ah eng ni hran love. I kaisan tur chung chang hian i rilru luah deuh mi. Deuh nang aw. Ani leh eng thil nge nia kan chen dun vang hi mi. Nilo. Ka hre bik lo. Thil tam tak a nia. Ka duh dan chuan he thil hi puak keh lo se ka duh ber mai ni. Ah eng lo nia. He ka nuna thil tha lo thlen ve reng reng hianin. Ka hlauh leh palang tih hi ka hlau em thin a ni. Ka hmangaih che. Ka hmangaih tak zet che asin. Detail. He buaina pilot in report a dawn hmachak ber chu. Engine number two chu chhia a ni tih hi. Thlawhna pakhat zawk chu mei lam in a phurhnem lutuk vang a ni. Aw, Lalpa leh a dang pakhat leh En hrih lo teh. Hetiang nih chuan Los Angeles a ka zin tur kha ka ṭhulh mai teh ang. Hetiang harsa nge chu a vawi thum duh chauh ka nia. Sam, chutiang zawngin thil an ngaihtuah ngai hlein em? Nia teh rawh. A hlapthlak hle mai. A mak thei thin khawp mai. Chutiang mai sawn mawle.

Ka mu hel thei lova. Ka lo mu tui hle mai a. Dar nen zan a ni tawh a. Dar nen a ni tawh.